Li kieku l-industrija għandha tibda tinbidel f'Malta, għalik minn fejn għandha tibda tinbidel? Inqabdu, ma nqabdux avukati jmexxu ministeri tal-arti u tal-kultura. Sewwa. Issa għandek tkun, jeħe, orsi tkun għandek tkun avukat għax taf is-sistema, taf is-sistema tal-liġi, tal-fondi, tal-gvern, ma għandi għad irrid ikollok esperjenza fil-kultura u interess. Yeah. Um, film commission, you know, eh, għawek uh, forsi nista' naqbis għalija ftit innifsi. Ejja nagħtu każ Johan Grek huwa kapaċi ħafna. Sawa.
Eh, huwa kapaċi jġib il-films. The only problem with him is he oversells everything. Imma li kellhom qabel ma kienx aħjar minnu ta' xinti jekk ħadġib li xaħat minn television ta' Malta. Dawn net anka jekk jgħid li għandu bir-rispett kollu ġifieri, għandu 20 sena f'television ta' Malta iktar nitlaq niġri jiena. Għax m'hemmx struttura, m'hemmx budgets, m'hemmx sistema, m'hemmx rispett, xej. Min inqata minn hemm u prova affarijiet tiegħu qed jirnexxi bħal Abigail. So li kellhom, ma kienx jifhem, m'hemm xejn kontrih, nies qed jgħidu tattakkah, le, ma nafux ma rridx inkun nafu. Mhuwiex kapaċi, intħadd qabad il xi ħadd li jifhem fl-industrija kemm ta' Malta kemm ta' barra u li għandu interess. Issa meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien. Tajt li Johan tajjeb.
Anġi għalija. Meta kienu jikkritikaw dak iż-żmien, il-Ministru dak iż-żmien Nazzjonist ukoll kienu kien jaqbeż għalih, ġifieri l-istess ħaġa li jagħmel issa. Le, jekk għandek nies li jifmu qed jikkritikawh, Ministru, għala ħalqek. Alright, jew jekk għandek tirraġixxi jew tiftaħ ħalqek, dawn nies għandhom l-esperjenza, naħseb għandhom ftit raġun. Mm. Fimt? Issa, dan għar. Għax qed juża t-talent li għandu biex he oversells. Issa, proset ġib gladiator. Kif l-oħrajn ma tħallsux? Mela, dawk il-mit ruħ, mitej ruħ Maltin li ħadmu. Huwa fair għax għamlu xarej xogħol fuq Gladiator, ma jistgħux jagħmlu sitt xhur oħra jaħdmu fuq films Maltin li suppost ħadu dawk il-fondi. Mhuwiex fair, ħadu pjaċir huma, żgur anke jien kienu pjaċir u l-mertu ntih lilhom, mhux il-Ministru Bartolo. Le kwalinkwa ċuċ kien iġib film ta' Gladiator kieku ta' 50 miljun minn butu. Sewa anke jien u inti.

l-agreements in place. Sal-lum stess l-istudenti għajamlu protesta xaħdom ma sabux agreements u teachers. Għandek it-tobba u nurses mux t-laħu. U għammur nati 20 miljon il-gladiator mill suppostajtu. Mm. Le, ma tamil xek. Issa jek jem Ridley Scott ħajġi. Għat offrilu 30 miljon l-ewel, mela għammur Morocco. Ma għalla bħatu jitmejjel. Għajkun hemm film ieħor. Gladiator nifhem li huwa marketing bomba l-marketing. Ħajġu films oħra, imma mhux se jiġu films għax jirnexxilna nagħmlu Gladiator. Jafu Hollywood li jirnexxilna nagħmlu films għal Gladiator. Ħdimna films kbar qabel, għamilna Gladiator 1. Mm. Ħajġu għax tajnihom 50 miljun jgħidu ej ħammur nieħdu 50 oħra minn għandhom. Issa, ħammur Morocco, jew ħan jaqbes li li ħan tiker bejn, ħammur Morocco. 50! All right, thank you. Ma mhux salesman tajjeb. Fis-sens. Jista' jkun.
Alla tboss sormi u. Imma għandu dik il-kapaċità għandu l-marketing background jista' jkun, but eżed, he oversells. That knows a term tajjeb. Well, I don't think oversells. I think he oversells is like I tell you. U għalaqi, nħob nejda din, u għalaqi kbir, ma kapaċi. You know, he could be um, uh, great. But, eh, but if I had an, an open checkbook, if I, if I had a blank check, Wien sammur Hollywood ngħidu, oh, kemm tidu. ċertu strateġiji li juża huma vera innovattivi u tajbin, imma mbagħad he sugar codes them, u mbagħad jiġu relevanti l-idejat, irrelevanti, all because the main purpose, the main goal is to uh, uh, bring along attention from his electorate and whoever is not in the electorate biex jgħidu għara dak minti għamil xol tajjeb, mm. eh, forsi, you know, nivvotaw n-naħal oħra darbora. Um, pats on the back from his ministers, from his friends, from the prime minister. Inti ġili kellim tul Johan? Iju, ija.
Xtipu?
Um, karizmatiku, ħafna. Um, Eh, meta kon kellimtu jien kienu jisu iktar fil-bidu, ġifu ma kellux idejat essaċ li jkollu l mu tal-lem. Ma min ma tistax titfall xaħat li għatma kellu esperienza, but he learned a lot, probably mm-hmm. five, six years in, he knows the ins and outs, you know? Right? Xtipu, schemer, Um, u jinteressaħ mi biss mill-partit, this is an open secret, which is fine, well and good. Why is that fine? How the fuck is that fine? It, as a politician, yes. Ma but he's not a politician.
U mux politiku.
Għalek at night, it's eh. fine if you're a politician, but eh. he's not a politician. Eh. Imma it is a branch of the government, il-fattu li jinti qabbattel xaħat li huwa tant ehm, partiġġan biex imexxi il-film commission. Le, Uh, because he's going to. Taħseb li dal-pajis għat ħajn għat għamilna dil-bicċa ta' xola? Ma nafx, ma eh, kif eh, tielet partit? Mm. Għalli inti meta jkun hemm ehm, dibattitu fil-parlament mm. u il-blu l-homor taħarsu lej l-arlot jew il-mobile biex eh, il-mara tagħhom tgħidlhom isma' parajtlek is-sut għal parti ta' DB. Mbagħad jgħidu ejja nlestu kwart ta' qabel, għal-inqas ikun hemm it-tielet parti jgħidulhom żomm fadilna kwart oħra. Ejja nitkellmu fuq it-teatru jew fuq il-kultura. Għalhekk irid it-tielet partit, you know?
Mela, tlaqna?